Selâm aleykum, ürmetli dostlar ve balaçıqlar! Efirde Ayat dersleri programması. Sizlernen men, Naile Osmanova. Bugün bizim musafirimiz, belli yırcı, kompozitor Eldar Seytabulayev. Selâm aleykum, hoş keldiñiz! Aleykum selâm, sayğılı dostlarım, tele seyirciler!

Siz qaydan doğuldıñız? Men Taşkent oblasti Yangiur şeerinde doğuldım. Ya siz qayda oqudıñız? Orta mektebin Yangiur şeerinde başladım oqumağa, eki yıl soñ büyük mektebin mında Kokkozde bitirdim. Ya siz yahşı mektepte oqudıñız? Mektepte yahşı oqudım. Ya sizde ekiler, üçler bar edi? Mına, birinci klaslarda, ortancı klasqaycız yahşı oqudım. Soñ büyük mına on, on bir klaslarda üç te bar edi, eki yoq edi, dört bar edi. Ya siz, sizni ana-babalar Sogeli şamarı aşaydıñız? Yoq, böyle şamar bekim yoq edi. Nu, Soge ediler, endi ana-babalar östürip, sogıp östüreler balalarını. Onıñ içün yahşı bala olsun dep, yahşı bala össün. Er ana-baba kibi tüsnip. Ya siz mektepten qaça ediñiz? Yoq, mektepten qaçmay edim. Yahşı bala edim, özümni maqtayım da, avlen. Uroklarğa bara edim, derslerden qaçmay edim. Yahşı oquy edim. Ya siz balalıqta nenen oğraşa ediñiz? Balalıqta men pek. Muzıka aletlerini seve edim. Altı yaşına olğandan berli mına çal, çalğınen oğraşam. Ne nasıl çalğınen? Mına, mende birinci instrumentim akordeon edi. Babam çalğıcı edi. Babam dare çala edi. Unda akkordeon da bar edi. Soñ babam maña bir yufaq akkordeonçıq alğan edi. Onen başlağan edim bir-eki tanışmağa. Siz begendiñiz akkordeonda oynamağa? Men pek begene edim. Şimdi de çoq sevem akkordeon aletini. Yufaq olğanda babam, menim babam kemane seve edi. Meni kemane aletine muzıkalnıy mektepke. tapşır, berdi işte oqumağa. Yedi yıl bitirdim kemane, kemane aletin. Ya siz, siz, siziñ balalıqta nasıl oyunlar bar edi? Bizde mına, biz tapmaca oynay edik, menim vaqtımda. Ya siz şimdi kemane, akkordeon çalasıñız? Kemane çalmayım. Kemaneni çoqtan. Qoluma almadım. Akkordeon çalam. Şimdi toylar çalmayım akkordeonnen. Şimdi toylar qolaylı çalıla. A o novbuk deyler instrumentimizin şimdi. Onen çalamız. Böyle evde musafir kelse, özüm istesem, bir-eki avaçıq çalmağa akkordeonımı alıp çalam. Ya siziñ balalıqta eñ sevimli oyuncaq bar edi sizde? Yoq, oyuncaq yoq edi. Men aytam da, mına, muzıka, muzıkanen oğraşa edim. Pek begene edim çalmağa. Onıñ içün, mına, bütün kün mektepten soñ, qaytqan soñ muzıkanen oğraşa edim. Anama, babama soñ yardım ete edim. Vaqıt avlen keçe edi. Ya siz ne yapmağa yardım ete ediñiz? No, mına Yangül, Yangülde yaşağanda, bizim şeerde, bizim halq, qırımtatarı, teplitsalar saça ediler. Qıyar, pomidor. Men de mekteplerden soñ, qaytqan soñ, vaqtım olsa, babama, anama yardım ete edim. Su taşıy edik, otlarnı ala edik, saça edik, çıqara edik. Ya siz pek begene ediñiz bu işni? Nu, yaşlıqta er kez oynamağa çapma qıdıra. Men, yoq, begenmey edim, amma, no, anam-babamı incitmayım dep, açuvlanmasınlar dep, yardım eteyim dep, olar bizler içün, balalar içün tırışalar, bizler ösip, yahşı adamlar olıp. Ya siz mektepten soñ qayda oqumağa bardıñız? Mektepni bitirgen soñ bir yerge barıp olmadım. Doqsanıncı yıllarda öyle edidir da, armiyağa kittim, doqsan birde. Armiyadan qayttım, eki yıl berip. Bir yıldan soñ evlendim. Soñ balam, çağam oldı. Oqumağa vaqıt yoq edi, çalışmağa kerek edi. Ya qayda çalışmağa kerek edi? Çalışmağa büyük ayttım, toylar çalaydıq o vaqıtlarda, o menim işim edi. Ya toylarda çalmağa pek qıyın edi? O vaqıtler qıyın edi. Neçün deyim, toylar azbarlarda keçe edi. Saat altıda başlasa toy aqşam, saat altıda saba bite edi. Şimdiki toylar kibi yoq. Ya sizde balalar bar? Ya, mende üç tane balam bar. Eki qızım bar, bir oğlum bar. Balalarım, balaban, men büyükler erte evlengen edim. Qızım Mavile yirmi altı yaşına, oğlum Alim yirmi üç yaşına, kiçik qızımız bar, Elina, on eki yaşına. Eki dane, bağışla, eki dane tornım da bar. Oğlançıq Suleyman, qızçıq Esmira. Ya, siziñ balalarıñız nenen oğraşa? Büyük qızım Mavile, tırnaq masteri. Oğlum akordeon muzıka aletini bitirdi, bu Yakubov degen institut bar Aqmescitte. Onı bitirdi beş yıl, şimdi çalışa oca olıp. Ya siziñ torunlarıñız da pek efa çıqalar? Suleyman torunım altı yaşına, Esmira torunım eki yaşına tolacaq. Maşalla. Sağ ol. Men şiirlerni yazam. Ya siz şiirlerni yazasıñız? E, üle oldı ki, men şiirlerni de yazam, türkülerni de özüm yazam, özüm de yırlayım. Öyle olıp çıqtı, biz yazğan vaqıtta qıdırıp oturmay edik, kim yazacaq şiirlerin, kim yazacaq türkülerin. Özüm başladım yazmağa, olıp çıqtı bir-eki türkü, soñ git-gitte yahşı oğraştım o işinen. Mına, şimdi de oğraşam, türkülerimni yazam, çıqaram. Ya muzıkalarnı siz? Özüm yazam, ya, özüm yazam. Ya eñ birinci eseriñiz aqlıñızdamı? Ya, aqılımda, mektepte oquğanda, onuncı klasta. Er mektepte özüniñ ansamblleri bar edi. Soñ men Qırımğa köçip kelgende, bizler Qırımğa köçip kelgende, Fotsala degen yerge mektepke bardım, üce büyük klaslarğa. Anda bir urus balası şeerler yaza edi. Men de çalğınen oğraşa edim. Ekimiz bir-eki türküçikler yazğan edik. Avlen çıqtı menim birinci türkülerim. O da olar aqılımda qalmadı, olar bile yaşlıqta ediler. Bile aqılda qalğan türkülerim bu doqsan dörtte Maile degen qızım bu dünyağa keldi. Onı içün Maile degen türkü yazdım. O da şimdi çoq yırlana. Vot, birinci türküm o edi, Mavile. Ya, men da eşittim, siziñ türküniz Kökköz, e? Da, e, eye, bar, bar türkü Kökköz. İ, men dan yazdım Kökköz qaytarma. Nağme. İ, Kökköz, e. Qaytarması şimdi pek populâr oldı, e? Üle, e, üle. Mına toylarda az-çoq bir on beş-yirmi kere adamlar oçertte turıp zakaz eteler aqçı bermege, oynamağa. E, sizde eñ sevimli türküniz nasıl? Nu. Siziñ türküniz. Menim türkülerimden? E. Men yazğan türkülerimden? E. Kerçek aytsam, episini begenem, neçün deyin, episine yüregimni qoyıp, yüregimni berip yazğan edim. Onı adamlardan soramağa kerek, qaysı türküm yahşı, qaysı yaramay. Endi men aytıp omayım. Bu yahşı, busı bundan yahşı. Mına bir-eki türküm bar mende, para tapsam dep, bekim işitkendirsiz. İye, men işittim. Göñlüm degen bir türküm bar, Sevgilim türküm bar. Bularnı pek begenem. Mına şimdi bir ay oldı, Hayırlı yaşlar degen bir türkü yazdım. İye, men onı da bilem. İşitken ediñiz, e? İye. Biz bu türküni doğan künlerge qoyamız. Çoq sağ oluñız. Eldar ağa, ya siz balalar içün bir şey yazasıñız? Yoq, Naile, da yazmadım. Ya türkülerim yaza edim, mına, Vetan, Vatan, Vetan içün, adam adları, böyle, mına, Para tapsam nasıl çıqtı türkü, bu aktual türkü edi. İsteseñiz aytayım u türkü nasıl keldi aqılıma. Balalar uçün endi yazacam, endi qarbaba olğan soñ torunlarıma baqam, endi aqılıma kele avlen bala türküleri. Bule Aqılıma kelmey edi da. Mına torunlarıma baqam, sevine-sevine, isteyim bir-eki bala, balalar içün bir-eki türkü yazmağa qısmet olsa. Ya nasıl doğuldı bu türkü Para tapsan? Para tapsan, bu Doqsanıncı yıllarda toylar çala edik. Toylar çoq az edi. Az-çoq edi toylar. Mına, yaşlardan soray edim, neçün evlenmeysiz? Men uje evli edim. Evlenseñiz, toylarıñıznı çalarıq. Olar da maña ayta ediler. Eldar ağa, şimdi param yoq, evim yoq, avlen sözler ayta ediler. Soñ o sözler aqılımda qaldı, param yoq, evim yoq, oldı çıqtı bu türkü. Onıñ içün. Ya siz pek begenesiz bu türküni? Nasıl deyim saña, Naile, o türküni üle çoq zakaz eteler, begenmeyim. Ya siziñ balalarıñız nasıldır türküler yazalar? Yoq, balalarım yazmay. Mına oğlum muzıkanen oğraşa, no türkülerin yahşı yırlay. No yazmağa dan yazmadı. Bekim keşçe yazar, men, mına men erte başladım yazmağa. Oğlum dan bir türkü yazmadı, no yahşı yırlay, yahşı çala. Ya siz, siz oğlunı ögrettiñiz yırlamağa? Ba, yufa, yufa qolğanda, balalıqta, e, men ögrettim. Mende evde studiyam bar. Yaşlıqtan u yaz, yazılıp keldi. Neçün? Mektepte oquğanda er oca oña ayta edi, Alim, a, a bu praz, e, Prazniklerde bir-eki türkü yırlarsıñ dep, onıñ içün kelip, baba, yardım et, bir-eki türkü yazayıq, yaza edim, barıp yırlay edi, yahşı çıqa edim de, avlen işte. Ya, şimdi siziñ oğluñız siznen çalışa? E, toylar olsa, mennen barıp, maña yardım ete. Ekimiz yırlaymız toylarnı. Şimdi bule balaban sastav degen mına muzıkantlarnen toylar keçmey. Bir, eki, üç adam toy alıp bara şimdi. Biz ekimiz çalamız. Aletlernen çalmaymız, a bu novbuk degen kompyuternen çalamız. No, aletler yanımızda, dare, akordeon, kerek olsa kelin çıqarmağa. Çıqaramız. Barıp kelin almağa aytsalar, barıp, adetimiz bar edi üyle, bu qırımtatar halqında. Barıp çıqaramız. Onıñ içün aletlerimizni unutmaymız yanımızda. Eldar ağa, mına men mında fortepiano körem. Siz onda da çalasıñız, e? Endi, böyle professional çalmayım, amma türkülerimi endi böyle instrumentnen yazamız. Olıp çıqa endi, studiya yardım ete. Şimdi öyle, nasıl deyim sizge, professional studiyalar bar, qolaylı çalışmağa. Mına, men birinci türkülerim yazğanda pek ağır edi. İnstrumentler yoq edi, ses meselesini yazmağa pek ağır edi. Şimdi qolay, şimdi er bir şey bar. Pek istegen, istegeñiñ olsa, yapasıñ. Ya siz yarlamağa özüñiz ögrendiñiz, ya da siz, sizni kimsedir ögretti? Meni, e, meni, menim bitam ögretti yarlamağa. Bitam çoq türküler bile edi. Bitam özü maña çoq türkü yazdı, yazdı nasıl halq türkülerin, Balaban bir tetradqa yazıp, olarnıñ epsini men ögrendim, toylar çalğan edim. Çala edim, çalam işte. Bekim epsinden bizim türkü çoq qırımtatar halqında. Bekim epsini bilmeydirim, no, seksen faizini bilem. Ya başta ögrenmege qolay edi, ya da qıyın edi? Yoq, ögrenmege qıyın edi. Neçün deyim? Nasıl aytalar, ögrenmege qıyın, soñ qolay ola, deyler. Onıñ içün yaşlıqta mına oğluma ayta edim, maña bir kimse körsetmedi, ağır edi, men saña şimdi er bir şey körsetem, çal, dey edim. Avesi yoq edi. Soñ mına yavaş, yavaş, yavaş, baba, neçün maña erte aytmadıñız, neçün maña erte ögretmediñiz, dep avlen külüşemiz şey. Ya siz, eger men yırlamağa is, men, men de yırlamağa isteyim, siz meni ögretip olursiñizmi? Neçün, neçün yoq? Ögretip olarım. Naile Bekim, mına, yanımızda instrument bar. Tanış olayıq instrumentnen. Bekim, mına, ögretip olarım saña, nasıl türküler isteysiñ yırlamağa, baqayıq. İsteysiñmi? E, e, pek isteyim. Baqayıq. Naile, men azırım. Başlayıq halq türkülerinden. E. Nasıl türküni begenesiñ? Men begenem Güzel Qırım türküni. Aha, yahşı, yahşı, üyle olsun. Başlayqın, sözlerinden

Çığıma, toya olmadım, Vetanıma asre toladım, Ey, güzel Qırım. Maşşala, Naile! Dan bir sualiñ barmı? Muzıka taraftan belkim bir istegen türküñ bardır, Naile? İye. Barım? İye. Mülkün. Diñleyim seni. Biz, parım yoq. Türküni yırlayıq. Aha, menim türkümden. E. Aha, para tapsam degen türkü. E. No, onı üyle aytalar, param yoq, param tapsam. Yardım etersiñ maña yırlamağa? Men sizlerni, aa, No, añladım, men, menim artımdan yırlap olarsıñ, men yırlasam?

Balalarğa çoq şey aytmaq isteyim, amma eñ birincisi, yahşı oqusınlar, ana-babalarını diñlesinler, yahşı balalar, qızlar ösüp çıqsınlar, ğururlanayıq olardan. Aydı, çoq sağ oluñız. Siz de sağ oluñ. Men sizni pek begendim. Sağ olun Aydı. Men de seni pek begendim. Çoq sağ ol. Ve teleseyirciler pek sizni begendi. Sağ oluñız. Men de olarnı pek sevem. Olar olmasa biz ol, biz yoqmız. Sağ olsunlar. Biz de sizni pek sevemiz. Sağ oluñız. Çoq sağ oluñız. Aydı dostlar, bu Ayı dersleri programması edi. Epiñizge salıqnen qalıñız!